Hey, titaure nyaya dzepolitics vasiri kuona bhora yaiti titaure nyaya dzepolitics guys um, hi guys my name is penelope the african princess i'm an advocate for the girl child ndinomira mira nemwana asikana ndinohwawo nhamo nemadambudziko emwana the girl child but nonetheless let's talk about politics vakadzi sevasingade kuve involved munyaya dzepolitics why do women think politics ndedzevarume why do women feel kuti we should be reluctant tisa and not get involved munyaya dzepolitics whereas at the same time isusu vanhukadzi ndisi tinoaffectwa more nenyaya dzenyika tino kuti life yakaomera munhukadzi zviri wese kutodarika varume vacho vatinotrusta kuti vanotivhotera kana kuti vanotiitira maelections acho iwawo guys at the end of the day vanhukadzi we need to be involved in politics it's only fair kuti we need to be involved in politics let's be the advocate vanotaura the people that educate our kids ini papage pangu kubva iko zvinhasi kusvika thursday next week tichatopinda mudepression tigobuda mudepression titenge ndichimbotaura zvepolitics because nyaya iri kuitika kuzimbabwe is so serious and every individual kunyanya ana mai dai tave taita take part munyaya dzepolitics yekuzimbabwe tikasave tikasaita shungu nenyaya dzepolitics tichisiirana baba vacharamba vachingotibatira sezvinongoita mukadzi you know kuti mukadzi And I always say in this world kana pane mhuka inobatirwa pano pasi pese is the girl child the girl child anobatirwa kutodarika kapapi kakatengwa kakachengetwa mumba because kapapi kanotombosiyiwa kachimbopombonoka kachiita zvese iwe munhukadzi life yako inenge iri so bad Makamboona matongero anomboitwa vakadzi here imi hamuna hamuna chamakaona vakadzi vanombotongwa zvisingatomboiti a three quarters of women do not have a voice vakadzi not only in zimbabwe not only in zimbabwe but in the world munhukadzi ndiye anobatirwa zvisingatomboiti do we have a voice as women kashoma but the only way we can start having a voice sevanhukadzi we need to take part in the elections we need to take part in the elections we need to know current affairs nyaya dziri kungoitika please mufollowewo page razigo mufollowewo page ratafi the young guys are speaking zvinhu zvinonakidza about politics inini iko zvino ndiri kungoti ndikamuka makuseni ndoda kutombonzwawo kuti chii chiri kumboitika what is going on in my country politi poli, inonzi political wise kuti chii chiri kuitika what will happen next week apparently izvo zvikuri kunzi izvoni voters row harisati rabudiswa chamisa has not seen the voters row no opposition i don't know if zanu pf yakawana voters row if they've seen the voters row but tasarwa neone week kuti tiende kunovhota hapana atomboinspecta kuti voters row riri right here kana kuti harisi right constitution yezimbabwe inonzi izvoni voters row should be ready a month 30 days before ndiyo inonzi 30 days prior hanti muri kuzvinzwisisa but right now voters ro haripo harisati rabuda uh, priscilla z zec i had uh, achiti zvoni the case is kucourt so the court is the one that's going to make a decision to decide if the voters ro is correct or not thats the situation we have kuzimbabwe tikamuka mukanzwa kuchinzi maelections vanhu havachaende kumaelections inyaya yeizvozvi zviri kuitika what are the chances ekuti next week kana voters ro riri rine maproblems on it what are the chances ekuti they will be given a chance yekuti go and correct the voters ro what if kana ine mamistakes no one knows right now kuzimbabwe we we are just moving nemhepo guys kuzimbabwe tiri kungofamba tiri mumhepo because no one no one knows what is happening hakuna voters row tiri kunovhota pai where are we going to vote tiri kuziva sei kuti voters row rakarigwa here kana kuti harizi i don't know ndakatomboona papeji radaddy hope vachitomboitaura nyaya iyoyo yevoters row should we go ahead kunovhota i don't know because im also a citizen but then as, as a country dai kuzimbabwe tanga tiri normal taifana isusu semacitizens ndisi tinofanira kutobvunzisisa kuti saka what is going to happen constitution inotaura kuti 30 days people are supposed to see the voters row voters row is supposed to come out and then every other party that is participating in the elections should see the voters row but kuzimbabwe voters row asati rabuna kana rakakanganiswa we don't know kana riri correct we don't know we will pray kuti we will pray and hope kuti it will come out well but kana risiri well it could be also a way yekuti the ruling party iri kuda kuriga neipapo

because already the fact yekuti the voters row has not yet been released it shows kuti izvoni the elections are not going to be free and fair as a citizen do you have a voice to question what is your position iwewe as a zimbabwean person ari kunovhota what is your take uchangonovhota for the sake of numbers here kana kuti hanti muri kuzvinzwisisawo but kuzimbabwe tine culture tine culture we were brought up in a cult i think, I think kuzimbabwe takatoiswa mucult where tinofana kungoterera tinofana kungobvuma zvese nokuti zvangu izvezvi chamisa ne maybe mangwana voters ro rinobuda maybe richabuda nemonday if chamisa comes and says its okay hende tinovhota we will all go and vote do we question no is chamisa also bringing in the the same treatment yataiitwa nezanu p f kuti kana munhu ari leader ndiye anonge achingotonga chaataura we follow we don't question we don't sit down and say but this is the voters row is saying this that's the setup we have kuzimbabwe i don't know there's so much nyaya dziri kuitika kuzimbabwe guys be prepared for anything anything can happen next week this time tinenge tichichema pano pasocial media im telling you be prepared for anything

isati rabudwa rabuda number two we've got a lot of macandidates eccc vasina maagents yo guys kuzimbabwe kune nyaya we've got matriple c mps vasina maagents when we say kuti we've got macc triple c mps councillors kumaconstituencies kwavo vasina maagents ekumonita maelections havana vanhu vari kuzvipira kuti inini i want to come and work ndakamirira triple c ndichiita ma ndichimonita ma maelections panovhotiwa musi wa 23 one issue nyaya yevictimization vanhu vari kutya especially kumarural areas ndekupi kuya kuya kwa anzi kunonzi kuchiko anzi zumba ramba anonzi zumba chi kuzumba zumba kuya kuya Sumpa inonzi sumpa chi sumpa mm, vanhu va some people they are scared especially mumarural areas vari kutya kuti tokwanisa kurohwa tinokwanisa kufa the minute you announce kuti izvoni i want to be a triple c agent wekunomonitor maelections youare endangering your life vanhu vari kurohwa its a fact number two ilack of funds kana muchikwanisa guys if you are able especially people vari kushanda outside the country kana mune makadhi enyu ekumabhenki muchikwanisa kudonata mari endai papeji radady hope Daddy Hope vari kuposta zvinhu zvakawanda especially pama posts avo pama MPs vanoda kubetserwa go and help if you can ne dambudziko raita zanu iri kuziva kuti haina do saka Taita yeah zanu iri kuzviziva zanu iri kuzviziva and zanu has been knowing kuti yagara inodyiwa guys ya yeah, hanzi maramba fungwa kumaramba fungwa people vari kutonzi izvoni mp wekumaramba fungwa nezuro aitotaura kuti izvoni people are scared to come and say we want to be we want to help kuti tive maagents anomonita maelections but hanzi munoziva kuti kana pakashaya agent anomonita maelections ndipo panoita maloopholes futi ekuti vanhu vaite sevarigeyi because pakangoita maagency ezanu p f ega ega vanokwanisa kutozonyora mamwe maballot papers votovhotera vanhu vezanu p f vavo another thing another thing Raymond, Raymond kana uri munhu rume. Raymond, kana uri munhu rume. I pity you. I pity you and your mother that gave birth to you. I pity even if you are a married man. I pity you even if you are a married man. I pity your wife who has found confidence kuti ndaona murume. Kana uri kamkomana, I

waposta izvozvo i will pray for you i will pray for you for your bomboclat mentality yekuti iwewe as a man ndiwe unofanira kutomira upfront uchikurudzira vanhu kuti guys let's go and make the change in this world

pane nyaya that has been going on i think last year ndakatomboikomenta yepanapa pasocial media kuti zvoni inini hangu i was sensing kuti pane friction yanga ichiitika kuzanu p f People let me tell you the truth even whatever you are doing in life be observant of what is happening in the country musave ignorant be observant put an ear out kuti umbotererawo zviri kuitika kuzanu p f even in our country just be aware nepolitics dzinenge dzichiitika kunyika kwedu so iko zvino some bloggers they've been analyzing and saying kuti there is friction kuzek some people have been saying kuti there is a force that has penetrated zek and zek yakabva yadivider ndosaka makaona kuti for the first time zanupf yanga isingawirirane nezec pamaelections atiri kuenda zanu pf nezec zviri kuenda zvichikonana so hanti muri kuona kuti iko zvino nyaya yeku yevoters rule iri kunzi iri kukoti last week iyo zanu pf yakasuwa zec so when we rewind and go back kunyaya pane nyaya yamary chiwengwa tese takaona mary chiwengwa achirwara tese takaona mary chiwengwa ruoko rwake ruchibuda rune makonye and inini i spoke about it i even said kuti how can the president of zimbabwe vachiona mary chiwengwa ruoko rwake ruchiora why did they keep quiet about nyaya yamary chiwengwa ndakatombozvibvunza kuti first lady cecilia how come she gave a blind eye kune nyaya yamary chiwengwa so apparently this week coincidentally things events are happening kuzimbabwe guys kuzimbabwe kunonakidza politics yacho this week yatapinda iyoyi nyaya yamary chiwengwa went to court ndikaiposta zvichinzi izvoni doctor testified kuti izvoni mary chiwengwa aimuti izvoni ape inonzi pathedon pathedon i think it's a very strong whatever medication inobayiwa vanhu kuti vaite overdose vagofa

Chiwengwa. Chiwengwa did not die. He survived. He came back and then he was punishing Mary Chiwengwa. Because ZANU PF was involved, no one could challenge Chiwengwa kuti endesa mukadzi wako kuzvipatara anorapwa. so now there is friction muzanu p f hatisi kuziva kuti maforces acho ndeapi people vese vari kungoti there is a strong force there is a strong force but inini i believe kuti there is a, there is a big friction between ana chiwengwa nevanhu vevamunangagwa there's a friction pamaelections apa vanhu tichanovhota but tanovhota there are chances that ndini ndini iobservation yangu handisi kuti ndizvo zvichaitika but its just my analysis angu yepolitics as it is happening kuzimbabwe kuti this is what might happen I have heard it vamwe vachianalyzawo along that way kuti this is what might happen but inini ndichitarisa from the angle yamary chiwengwa kuti all these events have been happening over years its now years takutoverenga two three years since nyaya idzi dzatanga saka tadaro next week as zimbabweans expect anything to happen kuzimbabwe isusu vetriple c we might just be vanhu tichashandiswa kuti endai munovhota muri kundinzwisisawo tichangoshandiswa but pane vanhu vari kurwa hondo yavo mark my words will come back and talk about this guys mark my words isusu vanhu vari kunovhota isusu as macitizens ezimbabwe tiri kushandiswa but pagara pane vanhu vari kurwa hondo dzavo and chances are after maelections musi wa23 patichapinda musi wa24 musi wa25 musi wa26 let, let us pray

we don't know what they are planning we are all in the dark i wish i knew also what they, were pla they are planning but we are all in the dark vane hama dziri on the ground inini ndatoti this week ndatoudza hama dzangu dziri kuzimbabwe kuti tengai chikafu chenyu muise mumba this is my message to everyone communicate with your people hama dzedu dziri kuzimbabwe on the ground itai tengai chikafu muise muve nechikafu mumba friday panosvika monday tuesday vanhu istokai isai chikafu chenyu motenga chikafu chenyu mogara mumba kana maelections tapedza musi uchanzi pakusvedzehwa maresults and whatever let us tell hama dzedu to stay safe mudzimba because we don't know what is going to happen kuzimbabwe we do not know we hope for peaceful elections we hope kuti zvoni the if chamisa wins pachaita inonzi chi a smooth change over inobva kufrom zanu p f

going to be able to allow chamisa to run the country kuri kuti chamisa ahwina free and fair elections tine hiccup also where we have zimbabwean community yedu inoranwa nemilitary military yakatotora size side it's been run by zanu p f masiteni edu they are run by zanu p f the police inoranwa nezanu p f so our question iwe neni semuzimbabwen these are things that we are supposed to think kuti chamisa ahwina

Are we going to are mapurisa going to wake up musi wa 24 chamisa ahwina or musi wa 25 maresults aanaunzwa mapurisa ekuzimbabwe achangoita auto switch are they just going to change auto switch kuti ndanga ndichimbori pa zanupf mode iko zvino ndakutoita rule of law ndichiterera anonzani ndakuita rule of law ndichiterera anonzani anonzi kuti ugere ndivekeve vaniti yo party for

Mai Jeni don't judge me for you do not know me don't judge me because you do not know me besides seeing me on my phone or on your phone you don't know my plans you don't know my plans tell me how many bloggers have you seen talking about politics so why would you think kuti

those are things choices that people make you can't come and say kuti you are dead dreaming aiwa anonzani tito tito i am coming i am coming to vote

But iwewe mu citizen ndiwe uchaenda ugonovhotera MP into power. Iwewe mu citizen ndiwe uchanovhotera councillor into power. Iwewe mu citizen ndiwe uchanovhotera president into power. Saka iwe mu citizen ndiwe une power kudarika munhu wauchanovhotera. Do you know I was watching rally yaitwa naVaMnangagwa because inini inini i don't take sides i learn from a lot of things don't limit your mindset kungozviti inini ndiri wezanu p f saka ndimbotererewo zvinotaurwa nevamwe vanhu be open minded and learn from people naya ndichiona vamunangagwa vachipa rally yavo yavanga vachiita vaita rally Va, this is the funny thing that he said kurally Kwaye izvoni inini ndiri kuuya ndiri kukukumbirawo imi vanhu mauya pano kuti mugovhoterawo vanhu nokuti imimi vanhu ndimi mune power not vanhu vamuri kuvhotera munangagwa waisei ndati Idife wan- wenyu was saying that he even cried and he was joking achichema hake achiti hii please vavhotereiwo vanhu vakamira kumasure kwangu ava vanoda kuvhotegwa nemi because imimi vanhu ndimi mune power ndimi munovavhotera kuti varambe vari mus- vari pazvinzvimbo zvavo handi muri kuzvinzwisisa so wena as a citizen you need to know your citizen rights the minute you become idol minded and say ha let's just wait uri kumirirana anozokufungira zvinhu uri kumirirani achacheka voters ro rako uri kumirirani achakuudza kuti kumaelection kwatiri kuinda zvinhu hazvina kugadzirisika zviri right kumaelection kwatiri kuinda tichaenda tonovhota but what is the outcome how are we going right now let me ask you a question vanhu veccc tese tiri panapa in the whole country tell me something we've been having maelection maelection achirigwa we've been having maelection maelection ari kurigwa the only thing that chavakatiudza

kana tanovhota pane akambozvinzwawo here so that you can share tese toziva kuti ha this time zviri different tikanovhota isusu pane un iri kuuya kuzoita machi maobservation no one knows the same thing we've been repeating and doing

This year how are we protecting our vote? What has changed? Pana akamboudzwawo kuti this year mukanovhota tichaprotect our votes. How? mapeople vari kuuya kuzoobserva maelections ekuzimbabwe Are they the same people that come over and over and over every other year and vapedza tapedza maelections vanobva vanyora kuti elections were free and fair after 300 people vavurayiwa we still have a report ye inonzi chi european union inonyora kuti elections were free and fair kuzimbabwe handi muri kuona kuti vakaenda kurussia vakanopiwa chibage kana kune vanhu vekurussia vari kuuya kuzimbabwe kuzoobserver maelections kuzimbabwe chances are whatever happens vanenge vachisaidhira zanu p f so as a citizen you have the right to know those things as a citizen it's your right to question but if we don't question then we are normalizing I know it's a sad situation guys tese as mazimbabweans we have been brought up in a cult yekuti you don't question zanup f officers you don't question anything that is said kuzimbabwe because once you question unotya kuti shoni ndinozovurayiwa kana kuti ndinozorohwa kana kuti ndinosungwa That's how we have brought up, we were brought up. They have, they have created us kuti titye. Even ndichitaura ipapa pane umwe munhu atonyora kuti izvoni chimbomira kutaura zvinhu zve chimbomira kutaura zvinhu zvepolitics. If I don't talk about politics, politics is what will make my Zimbabwean country improve.

tito tito don't discourage people to vote please dube i'm not discouraging people i am not discouraging people i am encouraging people to go and vote and tichinovhota let's tell each other how do we protect our votes tiri kunovhota next week how are we going to protect our votes kana tavhota dube give us your opinion kuti iwewe wanovhota mai vangu vanovhota sekuru vangu vanovhota inini ndabva kuno kusouth africa ndanovhota and then 2023 how are we protecting our vote semaccc member is what we want to tell macitizen because iwewe neni ndisu macitizen acho ekuzimbabwe tiri kutaura panapa if you put your suggestion people will read it Tofonera hama dzedu dziri kuZimbabwe kuti guys this is how kana kuti Chamisa akambotaura kuti this is how people are going to be protecting their vote then we know kuti our vote is going to be protected. That's what we want because we are allowed to know these things. We are allowed to question things. Do you know makamboona chii? There's a setup in Zimba mune mumba muna muna muna muna daddy nemumba muna baba these are two homestead mune imba ina mama neimba ina dhedhi oh mune imba ina baba neimba ina dhedhi mumba muna dhedhi the kids are allowed to ask the kids are allowed to even play nadhedhi the kids are entitled to their freedom of expression mumba muna dhedhi mumba muna baba you don't talk you just agree zvataurwa nababa ndizvo zvamunoterera either baba vari right vari wrong munongoterera that is the setup that we have kuzimbabwe you don't ask even if you are a grown up man you don't ask even if you are a grown up woman kunonzi nyarara and this is the culture we saying chero chamisa akawina zimbabweans kana chamisa akawina he has to change the mindsets dzevanhu vekuzimbabwe that is number one job ichaitwa nachamisa to change the mindset yako iwe neni yekufunga kuti izvoni you are not allowed to ask as a citizen iwewe ndiwe unotori nechimuti secitizen of zimbabwe iwe ndiwe wakatokosha because the most important person mumaelection munhu ari kunovhota Achavhoterwa haazivi kuti ndinohwina here kana kuti handihwini, ndinofarirwa here kana kuti handifarirwi. Saka iwe munhu uri kunovhota, ndosaka muchiona vachitenga vanhu, ndosaka muchiona vachitenga zvimagroceries kana vanhu vakunoita kunovhota because you as a citizen ndiwe munhu akakosha.

They can talk about nyaya dziri kuitika muno muSouth Africa vagocomplaina vagochema vagoita sei but nyaya dziri kuZimbabwe Zimbabweans cannot address their own problems dziri kuZimbabwe munombozviziva izvozvo maZimbabweans we cannot address our own problems ari kuZimbabwe kwedu How many of you Zimbabweans get so freaked out kuti hazviiti kutaurira nyaya dzekuzimbabwe hazviiti unosungwa unovurayiwa how many of us zimbabweans are in that situation tinomuka tigoti nyaya yekuzimbabwe haitaurwi makamirira masouth african kuti akutaurirei nyaya dzenyu kuti kuzimbabwe hakuchaiti takamirira masouth african mazambians maamerican kuti atitaurire kuti kuzimbabwe hakuchaiti do you know kuti there are people that have run away from zimbabwe nenyaya yenzara they are all over the world but they will still speak faith about kuzimbabwe hanzi kuzimbabwe kunotori right ha zimbabwe is rich ha zimbabwe is doing so well but you ran away kuzimbabwe you are suffering kunyika dzevamwe vanhu but you can't tell the truth about your own country as a zimbabwean person you can't munotya tozviziva munotya mazimbabweans inini ndofunga vanhu vanotofunga kuti pena ari kuputa mbanje because ari kutaura nyaya dzekuzimbabwe people are scared to talk about their own stories takamirira muyenzi achasvika kuzimbabwe kuti auye atiudze kuti zvinhu zvekuzimbabwe zvakaoma thats how we are ezimbabwens hauzi wega takawanda three quarters of mazimbabwens if not nine eighth of mazimbabwens do that we are scared you can't talk about your own country you can't tell the world kuti nyika yedu haa yangove mamvemve Zvipatara hameno kuti zvakamira sechii zvipatara zvekuZimbabwe. Zvikoro zviri kuinda vana venyu munenge muchitozviona kuti ndi ah, situation yezvikoro zvacho hazvichaiti but you still take your children to those schools you normalize zvinhu zvisiri normal you have normalized zvinhu zviri normal guys let me tell you this funny story about kuzimbabwe we were discussing some politics ne nemazimbabweans ari muno musouth africa do you know everyone ari kuzimbabwe musiteni munombozviziva kuti munhu wese ari kuzimbabwe musiteni i don't know how that organization runs but everyone ari kuzimbabwe anozviti musiteni munhu akauya nemuromo wake achikuti hei nini ndiri musiteni ndinoshandira nhingi you don't ask kuti tione bheji rako you get intimidated nemunhu anongo kuti ndiri musiteni usandidaro ukatondijairira mufana ndotokusungisa otozvibhilivha nemuromo everyone has become a siteni do you know let me tell you the truth I remember tichishanda kuZim, kuZimplats how I got my job yekuZimplats. Ndogara ndakakuudzai story ye how I got my job kuZimplats. My neighbor who's a rigger, anga ari murigger kuKwekwe called akati Shoni ndatumwa ndiri kufona ndiri kuofisi yaVaMunangagwa Munangagwa then was not a president aitoriwo i think he was the vice president then zvikanzi ndiri kufona ku from akangotenga card my neighbor was clever akangotenga card card recelc ndobva atofona manumbers asupervisor aitoshanda kusimplats zvikanzi ndiri kufona from the, from the vice president's office tikuda ndine vafana vandichatuma mangwana mugovabetsera handi muri kuchinzwisisa because everyone kuzimbabwe akaiswa fiye everyone kuzimbabwe aka aiswa fiye everyone else anobva angofunga kuti kana munhu akangoti ndiri kubva kupresident's office you not even ask kuti saka tionei chinhu umbowo unoratidza kuti munoshanda kuofisi ikoko the next thing that guy was like haa munofana ndobva anzi saka moda here kuti titume here vamunangagwa kuti vauye ikoko vosukusanangurira zvikanzi haa no boss its okay you can send the boys derek ndobva atoenda derek shamwari yangu ndobva atoenda aenda ndobva atosvika akandifonera zvikanzi peni ugouya mangwana inini zvangu zvatoita ndikabva ndatofonegwa mangwana zvikanzi izvoni we expecting you to come ndobva ndatodriver ndikaenda kungezi ndakatosvika nasix o'clock manheru six o'clock ndichiita interview yangu mausiku following day ndanga ndatosaina contract because ndabva kapresident's office zvinoita vanhu kuzimbabwe people misuse power who has given people power corruption the corruption iri kuzimbabwe ndiyo inokonzeresa izvozvo hanzi muri kuzvinzwisisa so at the end of the day it is you the citizen that give people the power it is you the citizen munoita kuti tiabuswe we allow people to abuse us muporisa anosvika akasvika anobva aita

takazvarwa tiri mufear we were brought up not to say anything negative about the ruling party once you say something negative about the ruling party you become the enemy it does not mean kuti different opinions i am disrespecting you it means kuti ndiri kukwanisa kufunga we can get on the table discuss tadiscussa we come up with an agreement to build our zimbabwe so kufuture kwatiri kuinda the first biggest job rinofanira kuitwa nachamisa is to remove the mindset yatinayo semazimbabweans we will not go anyway if chamisa gets in power vanhu vachamisa futi votanga kufunga kuti they are untouchable takutongoripita another regime yakangoita seyezanu hanti muri kuzvinzwisisa these are the things ha loren you know pane vamwe vanhu vakatongo don't mind them don't mind the people that are commenting zvisina nebasa don't mind about the people vari kucommenta zvisina basa Munyaradzi, I am coming, ndiri kuuya, ndiri kuuya. I wish, you know what, I was actually saying, I wish I can buy, I'm actually, I've asked my relatives kuti dai ndatengawo nhingirikini yakadai so, yakadai so yewhite, anything white. chichaluka similar semunhu pandanga ndiri kunoku nepandichasvika kuzimbabwe dai ndikawanawo chiri similar unfortunately handikwanisi ku like anti ndiri kutaura nyaya dzefear i've said so much i have talked about a lot of things on my page There was a time I noticed kuti a lot of even vanhu vezanu PF started following my Facebook page, they started following my TikTok and my YouTube. Pane pandakatombouya ndikati handichadi kutaura zvinhu zvepolitics to protect my family members. But at the end of the day, it's fear. They create fear into our lives. so that tinotya to talk about these things but munomboziva kuti muconstitution yezimbabwe imomo munotenderwa freedom of expression you allowed as a citizen of zimbabwe freedom of choice to choose kuti inini i want to support zanu p f to choose kuti i want to support chi triple c to choose kuti i want to support mdc i was listening kuna zigo achitaura papage pake where they were talking about why is it kuti maartisan nda kuti maartisan maartists edu ari kuenda kuzanu p f kunosapota zanu p f and then isusu sevanhu we get angry it is only fair they are allowed to vote to choose whatever party they want to support holy ten anotenderwa kusapota zanu p f yake ane mareasons ake kana achifunga because ane freedom freedom of expression freedom to choose zvaari kuda hazvireve kuti kana holy ten akasarudza kana kuti japres akati ndewezanup f aipa aa ane reason yake yaari kusarudzira are we supposed to get angry because holy ten akati ishoni ndakusapota zanup f no no no no no

that your membership grows iwe teach people rather than just saying chamisa should teach yeah, this is what tiktok this is what i'm teaching people kuti we need to remove fear guys zimbabweans let me tell you the truth The minute we carry on after next week kana Chamisa akawina tikasave nefreedom of expression Chamisa is going to repeat exactly zvanga zvichiitwa navamunangagwa Chamisa is going to repeat the same thing zvaiitwa ne navamugabe Change yekuZimbabwe inofana kutanga newe neni semacitizens to be able to talk, to be able to express freely zvatinenge tafunga. Munoziva tinokanuka. Guys, let me tell you something. As much as tinoti South Africa inotyisa, South Africa ine futi everywhere. but vanhu vemusouth africa vane freedom of expression they can express themselves munogara makaseka vanhu kuti vanhu vanogara muhoki i will give you a very good example yekuti ukatora munhu akagara muhoki muno musouth africa omumisa apo otora munhu akagara kuborodel brook kuzimbabwe muzisabhabhu riombe omumisa apo munhu akagara muhoki kuno kusouth africa anokwanisa kuexpressa their freedom of expression better than the person akagara kuborodel brook kuzimbabwe munozviziva izvozvo this is what happens nesu mazimbabwens tiri tinoita tinoita setiri marobots we are chained semarobots hakuna freedom of expression and the, the more we promote that mapurisa will continue like that because vatozvijaira so the minute iwewe as a citizen next month musi wa 1 september kana mupurisa kuri kuti chamisa ahwina kana mupurisa akakumisa unoti do you have a warrant of arrest why are you stopping me that's where we will be finding our independence semazimbabweans because if we keep tiri nemindset yatinayo right now as mazimbabweans chero tikanovhota hatina chatinenge tachinja the mindset yatinayo should change and iwewe neni we gradually start changing it in our mindsets umu um. hanzi napatience vanhu vari kuzimbabwe munongotaurira pasocial media tiri kuuya kuzovhota nditi takaregister guys i've been saying to people ne kune vanhu vakabuda kuzimbabwe people vari kubotswana people vari kusouth africa we were seeing you muchinoregister kuvhota if you don't go and vote if you don't go and vote this is what will happen if you don't go and vote pamusina kuvhota ndipo panoita machances ekuti zanupf inoriga maelections pamusina kuvhota ndipo pavanotora vakaona kuti maybe 200 000 people havana kuita turn up for elections kunovhota chances are vanokwanisa kutora 150000 mapapers vomafakira mumaconstituency vomafakira mumaconstituency for us as triple c kuti tinzi tahwina we need number yemamps muri kuzvinzwisisa guys it is not just about the presidential election kuti tiri kuvhotera chamisa yega kuti ahwina we need mamps muparliament member of parliament vanhu vanonodiscusa mutemo vanhu vanokwanisa kupasa mutemo pavanoenda kuparliament we need mamps also e, etriple c chamisa akawina mamps akaita mashoma less than two thirds zvoreva kuti kana chero chamisa akuda kuzotonga zimbabwe yacho it will become too difficult for him kana asina mamps saka we need to go and vote Kana wakaregister uri kuBotswana, wakaregister uri kuZambia, Malawi, South Africa, make sure you go and protect your votes and votes. Trya by all means kuti by Monday you are in Zimbabwe. Kana masvika kuZimbabwe musaite noise musaite ruzha peacefully just get there musi wemaelection onovhota murunyararo. We are encouraging a peaceful election musi weWednesday next week. So it is also only safe kuti kana taenda kunovhota lets not be too vocal because culture yekuzimbabwe ndeyekuvhundutsirana there's always someone that is a c10 on the ground kuzimbabwe munhu wese muc10 kuzimbabwe munhu wese muc10 munhu wese kuzimbabwe musiiten guys makambozviona munhu wese is connected munhu wese is related to someone who is in power and we need to understand kuti zvoni kune vanhu guys you know what kune vanhu vasiri veZanu-PF, kune vanhu vasiri veTriple C, kune vanhu maZimbabweans ari on the ground vanotanga violence not kuti vatumwa nenhingirikini not kuti vatumwa nevanhu veZanu-PF but they are just people Who are they? Maybe havatobvoti kana kuti havanei nezvema elections vanongokwanisa kutanga violence. We've seen it muno muSouth Africa panonzi vanhu vemaTaxi vari kuita mastrike. Maskoli vanoteka opportunity iyoyo votanga kuvandalaisa zvinhu. So even kuZimbabwe there are people that will be like that. not kuti vatumwa netriple c not kuti vatumwa nezanu p f but they are just neutral people vane musoro ana musoro bhangu vanokwanisa kutanga kuita noise so be on the lookout keep yourselves safe like i said kana because we, we don't know what's going to happen if you can tengai magroceries garai matenga hufu matenga relish dzenyu moisa mudzimba panoita maelections if you can keep safe indoors tererai maresults muri indoors because we never know what is going to happen next week maybe we'll be crying this time next week maybe we'll be rejoicing but let's hope for the best as zimbabweans guys i love you so much and thanks for listening vane maideas pamune zvimwe zvamunenge manzwa let's share wisai kuinbox we talk about this zimbabwe ndeyedu tese as mazimbabweans we as zimbabweans are the ones that can make our zimbabwe kuti ive a better place for our kids for vazukuru vedu i love you and good night ne thanks so much i appreciate